Awle, chibai ule zo e, Alternate chuan chibai kan buk cheu a, vawinia hianin la case chungchang tawi te review na kan nei dawn a, polycarbonate chungchang ka rawn sawi fiah la, in hmuh theih chuan hei ho hi polycarbonate material vek a ni a, kan la case hi tuna kan rawn chhawp chhuah bik a hi, tunah hian kan stock neia hi VIP leh Safari mosaic blue hi a ni ta a, E, chutah chuanin hei VIP leh Safari hi polycarbonate material atanga siam a ni a, polycarbonate material chinchang hre lo kan awm chuanin Google-ah te YouTube-ah te pawh khan a en theihna tin keimahni ngei pawhin a kan review na a en theihna polycarbonate material kan han tih chuanin hei hei hi a ni ta a, ih suitcase-ah hian chi hnih a awm a. I a heart ah hianin polycarbonate leh polypropylene a awm a, polypropylene chu i plastic pangngai kan tih ang chi type deuh hi a ni ta, polycarbonate hi hei in hmuh theih chuan amah hian texture a awm a, khum leh fei a ni ta, plastic fei kiah theih loh ang chi a ni ta, polycarbonate material hi Safari leh VIP hian an luggage zawng zawng hi polycarbonate material vekin an siam a, American Tourister leh brand dang ho hi chuanin polypropylene hi an hmang tlangpui a, polycarbonate pawh hi then hi chuan an nei ve ta a, i chuvang chuanin keimahni ina kan recommend ah chuanin Safari leh. hi VIP hi an tha em em mai a, tin a branding ah hianin hi suitcase hi a that leh a that loh hi a ni hran lova, a material ah hi a ni zawk a, hei hetlai mi pawh hi polycarbonate an ni ta, hengho pawh hi VIP pawh hi polycarbonate vek an ni a, tin suitcase ah khan VIP ah pawh khan model hrang hrang ti mai ila design hrang hrang a zir khan in model hrang hrang ah khan design A hrang hrang khau tan hengah hei hi tuna kan neih safari hi mosaic a ni ta, kan neih dang rei tih te, mosaic ah pawh printed leh colour hrang hrang te pawh a maha ho khan stock a zo tawh tuna ni hi kan neih chhunah hianin ih kan rawn review zuai dawn a ni. Tichuanin hmuh theih chuan hemi ah hianin ih hei hei hi polycarbonate material nia, polycarbonate leh polycarbonate lo kan hriat hran theih dawn chuanin polycarbonate hi chu hei a texture hi a awm ta, Han khawi pawh hian leh han inloh hian fibre glass kan hria chuan fibre glass ang type deuh hianin a awm mai a ni. Polypropylene kan han tih chu plastic ang type tak tak kha a ni ta, hemi printed leh engemaw ni ang hi awm ve lo hei a colour hemi leh sign ti mai lam chi te texture eng emaw ni ṭek ṭek a awm lo ta, plastic pangngai ang ni ang tawp deuh khan a awm ta a ni. Chu chu kan hriat hran thei tur a ni a. Chuvang chuan luggage in lei dawn nih chuanin

Chu chu polycarbonate material tih thatna bik a ni a, tin, chu miah chuan polycarbonate ah pawh khanin suitcase ah hian in an lohna chu a brand leh a model a zir khan hei Safari ah pawh hian Safari zen hi a pan deuh hlek ta hian an englo hman a ti tikhan mosaic hi a khawng tha a meknam model kha safari meknam tih te kha a kho tha leh ta ka tiang khan maw ka tiang zel khan vip ah pawh khan chi hrang hrang kha eng nge an material hman ih a kha a a kho tha ti mai la a chhah leh a chhah loh kha a awm ve ta ni a firm tin a design a zir hi ni bawk a heng ho hi chu hei in hmuh theih chuan hei tian step ang deuh kan ti dawn nge hei a awm dan hi hmuh theih chuan hei Hemi hianin support a pe tha em em mai a hei in hmuh theih chuan a ti kho ta a ni hemi a plain tawp lo ta hemi hnu te hi a design an dahna hi a plain avang hianin a tih nem pha hetia support tu tur hemi a lining awm kan tirawn nge engtin nge kan han sawi ang kha mi a lo pawt kho tu tura kha a design a hi hei hi awm avang hian a tha bik kha te deuh han a design a zir te pawh kha a ni ve ta. Amah erawh chu eng angin a pan emaw pan lo emaw a pawina awm chuang a tawh lo ta a, chu keimahni duh thlanna ania mahse polycarbonate material atanga siam a nih hrim hrim chuan eng angin rap thletin nem loh lo nem pawh ni mahse rap thlep vek mah la a keh chhe thei lova han in rap thlep vek mah la a hmelhem thei lo a chu chu polycarbonate material chungchang ih thatna a ni a. Chuvang chuan Safari leh VIP bik hi polycarbonate material vek atanga siam a ni a, hetiang a hard ang chi kan tih a hi maw? A puan ang chin lo kha. Chu chu a thatna a nih hmuh theih chuan tin anti scratch a ni bawk a, heng hoin a rang thei lo va, a hmu nih hmun a ngaih zawng a, chema in sat a ni nuai in zuk khai tak tak a nih loh chuan in anti scratch a ni ta maw? Mahni ho hi tiang ho hi an tha em em bawk a, chu chu an thatna a ni ta a, tun a mi VIP kan call a hi. VIP Trace model a ni ta a, tichuan hei hi Safari, Mosaic model a ni ta a, Magnum, Ray tih te, Zen te, Strem, Strontium tih te lawka tiang khanin model hrang hrang duhthlan tur chi hrang hrang khan a awm ta a, tiang khanin VIP ah te pawh an awm ta a ni. Chuvang chuanin ih suitcase chungchangah hianin a brand leh brand lo ni lo a, ih ih eng nge VIP kha a tha bik tiin a ni lo a, a material ah kha a ni ta a ni. Tunah te pawh American Tourister te pawh. VIP aite chuan hetawng hi tam tak chu mawkhat deuh zel khanin i eng nge brand hi i VIP leh Safari bik a hi chu khawvelah hianin an la a tin an sale hi that avang hianin an product pawh i tlawm kha. American Tourister te chu startup company kan ti dawn mai ang chi an ni ta, an la la an la tho nain amaherawh chu an sale hi a tha ve lem lo hei vang hianin an product pawh i eng nge profit nei tur chuan an product hei Luxury kan tih deuh khanin a to bik em em a ni ka tih ang, type deuh khan a ni ta a ni. Chuvang chu keimahnihna luggage in lei dawn nih chuanin kan recommend ah chuanin i eng brand pawh lei mah ula, eng ang chi pawh lei mah ula polycarbonate material hi lei ngei ngei turin kan duhsak che a. Polycarbonate material in lei chuan VIP a ni emaw, Safari a ni emaw, American Tourister a ni emaw eng brand pawh lo ni se i polycarbonate material a nih chuanin Tin in chhir na panga a tha a ni tih kha an han sawi tel maw? Hei polycarbonate te ria chungchang an rawn sawi theih hi chu a ni a, tichuanin size chungchang tawh engtin kan rawn sawi leng a, luggage hi an siam dan hi tlangpuiin large hi thirty one inches in an rawn siam ta, chu chu hemi a container san zawk te an khan ta, ih tichuanin medium hi twenty two inches in an rawn siam leh ta, tichuan small hi aw medium hi twenty six inch in an rawn siam a, medium Small hi twenty two inches in an rawn siam dan hi ta a ni maw? Tichuan medium ah hianin aw small ah hianin chi hnih a awm a, ih small ah hianin fifty five centimetre leh ih fifty nine centimetre a awm ta a ni. Ih chu chu hei hi fifty five chi zawk a ni ta, hei aia sang hret leh tlem a puar deuh hret hi a awm ve leh ta, hei aia size lian hret ang khan mahse model zawng zawng ah hian a awm vek lo ta, chu chu fifty nine chi hi model thenkhat awmna bik hi an nei ta maw khatiang siamna bik kha an nei ta, chu chu safari eh Magnum.

I kawla kan supplier kan nei a, amaherawh chu keimahniin customer te i tana tha tur kan ngaihtuah leh i kan customer te lungawina tur leh an tana tha tur kan ngaihtuah vang hianin polycarbonate kher hi kan supply kan recommend bawk thin a ni. Chu chu a ni a, chuvang chuanin polycarbonate material ber kher hi in lo lei thin dawn a ni tih kha kan han sawi duh a, tin keimahni brand bik a hi i VIP leh Safari hi kan main ber a ni bawk a ni.